Kabureni nenamo, kabureni yeyeye. Ma ladies. Kabureni vanhu vako. Eh, kairi pachirungu ka madzimai ka pa plural wa. Zviri sei?
Madii.
Tose ko Octave. Ndiri bhori sei?
Shema dii.
Saka mazozvi za serious. Ne yeah, grind. Takangoti tinoti kuchina matondo upenyu chaiwo chaiwo. Mm. Mm.
Kuenda usuru. Shandirwa.
Eh.
Alright. But auye ka wakapfeka bhutsu, heti. Maya, ndaya kuzoshandirwa nekuzoshandirawo. Ona mai, nditori mutumwa pandiri panapa. Mutumwa? Mutumwa werudo. Uya ndikupapatsire. Yeah. Oh. wakublatanisa muno madzibhebhi kana eh, uya waita semunhu naiwe wakakwana here akakwana here sei Iwe hausi kunoti ndiri pa ndiri pasowe handiti ndiri kuita zvekushandira vanhu wokuya uchindiridza mutumwa werudo wako wese. zvinonzi ka zvinotonzi neshoko roora munashe kristu saka ndakatsvagira bhebi pachechi ndatadzei Ko wadi kuningira ndanga ndape- ndapedza zvandiri kuita ndamboshandira vanhu izve pane madzimai vada kuya mai manje vakasvika wakamira panapa manje. Wati Aiwa, unonge hausi pakuti kuita vanhu mafanisi. mafanisi endu ndinakirwa newe Aiwa. ndotowa musoro wembaka yako ka Madzibebi, madziladies. Eh. yes ma, apo ndakafit kwane kuudza vanhu zvaMwari. Eh, ka vanhu vakona vanhu vanenge vane matambudziko kunze uko vanenge vachida kushandirwa. Mm. Mm. Saka ichita so, mari.
Sita zvotora mari ndikuita zvoshandira vanhu. Sikala. Zvikutobuda.
Eh. Mm.
Kutopona da kuti nyika izive Mwari ina mati iponeswe. Kosidokiswa. Naiwe.

Azizei zvane tushavi mukati. Kasi mweya mutsvene wacho unoya uri Mweya mutsvene unogara pandiri Scala. Ndoshandira vanhu. Mm, ah but ona ka. Saka ya matombo anenge ari here? Ndeyekueresa vanhu.
Kumeasure.
kuti inini.
Kueresa ange kueresa neEnglish kunonzi chii? Naiwe naiwe Scala.
Eh. Zvekumasowe nezveku nezvekunyika zvakasiyana. Seiwo mavarungu vachanzwa sei chisowe kana iwe uchitadza kuvati ndoda kueresa ine chirungu. Poya murungwa. ada kumhezheswa amene pachirungu vamchiti chii kuyereswa unoita sei chimbondiiini chimbondiiresamweya mutsvene unongozviita wega iwe uri murungu here waya kuzoshandira wakati une zvimwe zvawakutsvakaanotaura namweya mutsvene anotaura nini nditaura nemweya mutsvene ndo unondigara pandirikushandiramweya mutsvene ndo aisina kuva chagemenzere ah. vena ndikubvise kani chiko ndikubvise kanaaiwa kani chii imbomi naiwe unondinhoresa chiko ah, ah. kunhorera chiiko nema Kungora kungora kuda sei? Tete nemweya mutsvene ukandibata bata manje unenge wakundisvibisa. Eh, baby.
Kuyo vadhibha pandai ku tiri kuchikoro.
Hayi baba. Eh, ah but when I saw it only more serious note ndazoshandirwa.
chipfugama but unofanira kubvisa bhutsu ka kana munhu ayashandira atange uya kuita mafanizanyaya iri pakupfugama kuti ndidzikire ndokunongokotama ndati pfugama newe skalaachavya ah. tosiyana panapo nayo mani uri mambo ereyo uri mambo ereyo uri mambo ereyo kana kuti uri ngonamatiro zvezvo kana mweya unobasa mupfuga iyo mwari anongonongondibatsira ndakati dai mwari utondikomborera wakaita zvawakaita zvose manje izvi zvasiyana nezvamunoita uko pamasi panapa unotopfugama eh, pasi eh, ndapfugama re oh. pfugama pasi naiwe wangu wangu chingotanga unamatira kutodhipisa ah.
sangu vamuna kumana mweya mutsvene aruya amini sangu vamuna mutsvene aruya amini wakakwana here hapuruzire henyu madzimai eh.
taura tinzwe nyaya yako hande musikana wandobuda
makasangana kupi munotodanana here kana tikutombuda pfugama pfugama zvikanjera eh, nini anonzi aipi ndozvandinochipfugama pasi ndikwanise kukuta naiwe chiko uri pedzera nguva pane eh. vanhu vari kuya manje manje eh, bo ah. sorry baby madzi baby mm.
right andinozasarake eh zvanoda kuti uite kuti uchidze saraki katatu uchikanda mabvezuva
octavia haa naiwe octavia ukuta sei octavia kandiye munhu andikunakira naye naye chiiko newe sikala paizotoshande rese saka kuti ndiri kuita zvinhu zvisingashande panapa ayewa iwe ndakudzo kuti chandingori sini zvakungondi usandibate
sekosikana achishanda ngandideka Ndikude kudiko inda usingakudze mweya mutsvene iwewe. Wadi unime ndakandabvika a a sikala chibva a ah, chibva pana. Ah, vari ah, kuvirira stay soft shamwari. Ndo ndo mweya mutsvene manje uyu. Mira ari kunwidza office.
Ibva pana pasikala. Ibva pana apa. Iyo pasi penyu kana kudira tsvina kuside uko. Pane kasima wale bo. Hi wazonda ku DPC. But wake ma toilets okta.
Mai Maria Magdalena, Mai Maria Musande, Mai Maria. Bisa yenyu shangu mati baba. Aiwa bhutsu chobvise bisa apa. Mavogama kakadaro. Tinotenda. Tinotenda. Nawe yenyu mufambira madzibaba ndofunga inawo yebasa basa riri kunetsa ndizvo. Mati? Ndoshanda, ndoshanda mumagonyeti. Umeenda kubasa?
Eh. Tinotenda. Zvimwe pada mweya wapotsa. Ko eh, nyawo yemusikana yenyu yakamira sei? Ah, ndina musikana. Hamuna musikana? Eh. Ah. Saka zvandiri kuona hazvisi zvandiroza nemweya mutsvene mwabirezuva? Ah, ndina musikana.
Tone twese.
Tinotenda. Alright, nhau yamafambira panapa ndeyei kumudzimu unoera tibatsirane. Ah, ndaka ndaka ndinenge ah, ndataura chokwadi ka ndaka- ndakabatizira Makaita sei? ndakabatizira saka mburi- Oh. Saka chii chikuitika pamakabatizira? muridzi wacho kuti ndaka chakusota saka dumbu rangu rikuzvimba. Muzvimba dumbu. Tinotenda. Muridzi yeyo makatobira dhiziri akatouya pano. Hani ndi Peter Ndlovu. ehe ndi ndakatouya akatouya akanditi madzimai ndine ndabirwawo ndashayiwa zvinhu zvangu saka ndikukumbira kuti mundibatsirewo ndi ndakatoita tumbiroro rezvimbi
kukusunungura tokusunungurai madzibaba handiti asi tida kuziva kuti mauyo nechii kungirozi kuti tibatsire kukwanise kukusunungurai nekuti kutosunungura apa chaivo chaivo matare chaivo chaivo akatomira kuti dzii anenge achido kuti mukandiwanisawo chii cheuviri ndokubatsirai
mati mazoba
zvino handina kukubatsira kwandokwanisa kukuitai
asi ndine mombe kumusha
mune mombe eh, kana kuti ndogona kushandisa mari anaka tora padhizi kai tinotenda ndinoda kungoti imi mungowanawo chamunokwanisa kungopongiroze kuti ikwanise kukusunungurai chete zvekuti makazozviwana kupi mukazviwana kupi ini nhasi nei nazvo mukangoone sine chamunenge makabatawo maoko menyu ndokwanisa kukusunungurai panhau yenyu nhau yenyu diki diki mukange mandipawo cheuviri asi kange pasinawo chamandipawo handina chandokwanisa kuitawo
rinopera dumba handii ndakatoita kuti muzvimbe dumbu rero madzibaba
Ah, makutondipikisa manje panapotodetsekana kuenda kutoilet e eh, ndizvozvo ndini ndakazvigadzira zvose saka ndikuti mimi uchiuya ye makabata wo chouviri ndikukwase kusunungurai ndofunga nyaya mainzwa mai maria musande aya kwete madzibaba mukange mauyawo makabatawo chimwe chete kungirozi ngirozi ikafara utikwanisa kukusunungurai

Mai Maria Musandeina, Maria Magdalena. Mai Maria Musa. Ah, tigashire madzimai. Pano parenje apa pindwe nebhutsu.
Oh, sorry. Eh. Mom, sinonge makanyora saka. Aiwa, panyorwe imi munotoziva kuti masowe akupindwa nebhutsu. Mova maya nehembe yakashama naye madzimai kudai masvika pane madzimai parapa zvaitifamba sei manje. Sorry madzimai, ndezvekupopoterana ipo. Ayewa next time munhuwewo makasungawo dhuku makapfekawo zvinhu zvakadzikama tinenge tine madzibaba panapa vanenge vane vakadzi wavo tibvisai tone tinzwe nyaya yamafambira ko zvamukungopopotera zvese nei madzimai mai mariya musande munaziva kuti mutara nemweya mutsvena musara namadzimai mai mariya magadarina mai mariya musande mai mariya magadarina Ah, pari zvino kumudzimu unoera handina hangu chandiri kuratidzwa asi ndokumbira kumukutira kuti inyaya yei yamafambira panapa tibatsirane ah, pane mukomana wandiri kushandidzana naye kubasa ka saka inini mukomana iyeye ndinonyatsomuda nemwoyo aminoti mungandibatsiro sei bcause iye wacho ah, madzimai mweya uri kundiratidza kuti munhu ane mumwe musikana waari kufambidzana naye anotomudawo semadiro amuri kumuita
Zvino manje madzimai panozofambiswa sei coz inini eh ndikutomudawo munhu uyu. Chamunoda ndechekuti musare munaye ari one muri mega. Yaa ipapo makagona kuva separater. Haa tinotenda.
Tambanzai maoko enyu tione. Next time musave makaisa zvinzwara izvi handiti. Tambanzai tambanzai.
Mukungopopota madzibaya.
Notenda. Ndichakupai dombo rimwe chete. Sara kwa bamwana kumra mwana chene ari yamwe. Mukasvika dombo ira nditi mosvikoisa mumvura. Muno zvakamira sei pakuti anodya chikafu chamunenge mamba? Yeah tinoshandidzana saka ndakangoya nezvinhu anenge achingotiwo pamwe workmate yangu but asi kuti pamwe haasi kuzoti ndotomuda What?
Yeah. Notenda. Zvamuchaita muchasvikogeza dombo iri mazuva matatu. Mukapedza muchatenga mvura yenyu inyowani handitika. Moisa dombo iri mukati. Mova mazoribvisa kuti asazoona kuti mune chi mune dombo. Momupa mvura iyo onwa. Ndopachatangira kuti mukomana wenyu atanga kukudai. Ah, zvakanaka.
Notenda. Manzwisisa handiti? Eh, ndanzwisisa.
Tinotenda.
Munongoita sekudaro chete munoona mweya mutsvene zvaunokuitirai.
Ah, madzimai mirai sorry mati ndino madzimai munogeza dombo iri mazuva matatu handiti eh. kana mageza dombo iroro muchatenga mvura nyowani chigubhu eh. matora matenga mvura iyo moisa dombo iri mukati handiti eh. mobva maribvisa kuratidza kuti rinenge ratoshanda kuti asaona kuti maiswa dombo mukati kozi anogona kuzoona kuti munamato wandapiwa mochinomupa onwa mvura iyoyo dombo morikanda yenyu mabvire zuva munamato wangu unenge watopera wakadaro

Ndine two three hours ndiri panapa. Oh, ah, waita basa. Oh, pari munatenga ningireni.
Atenga patengwa chii? Maita basa. Patengwa magrapes wani. Manje mama apo unwa mvura here nanda kuigire mvura? Ah, mozonwa. Mozonwa.
Chingobatira iko koko. Chengete iko koko. Enda kuigire mvura. Ah, nzara yacho. Ko mabanana acho ari kutonge ambo eh? Mambo madya here? Mambo testa. Ah, Nangu kupe one ka. Yes. Pay banana. Ha. Ha. Pano fambere babasa. Ayo hatisi kumbodya sitoku kutobhadhara ka. Kwe musazokanganaka kumwa mvura chako kunyanyopisa. Ii kwapisa singaiti. Unoda kugara ya? Hmm, ashuwa ndaneta. Kuri unotsvaga matombo ekuti Matombo e? Kuti ndizogara ya.
Ah, nanga ndaneta waita apa. Uribva uko. Ndakwacho kwapisa. Ah, ndineka ndiri kandiri kuita unongozoti ndinohasela hasela mari yacho rega ndiichengete basa apa. Hmm. Haa kwapisa kunze pane kapere tine kapere vana Ndambotakura.
Ah. Tombonipa sipi zvangu ndidzikisire banana. Ah, kwapisa, kwapisa. Kana hmm, ucharumbo yachitengere baba ndaiva na baba nati asvika. Kutenge.
Kunozotenga madomasi domasi kunze kwakutovira kana wachibika bika chichi. Mm. Ikunaka kamvura kwapisa.
Mvura yekubwa. Mbere kuna kaenzi da kubikiswa kana chikafu chacho. Ah, munhu you have to stay hydrated kani kunopisa uku munozotemwa nemusoro.
That's, that's, that's a very good idea. Mm, yeah, zuva racho mawana. The temperatures are there. Ah, but Jacob, Yeah. Unombonyatsoda tepe vasikana vakaita sei?
Indawo. Ah, kungobvunza hangu ndangoti ndipfuure nepo sezvo tichishandidzana ka tee chifanoziva kuti Ah, inini I, I think I'm attracted to to people who are I would say smart. Uh, okay.
Very religious conscious. Uh, muna munhu kwada Mwari. Isi mm. indakakurira chi. mhuri yekuti tainamati straight so tainonoereswa tainodidi so honestly i would also want munhu akaita anda kuchurch so i think that's my spec oh, mm. kozi ndanda kuitwa zvekunamata namata mazuva ano oh.
ya ndozvandanga ndatoenda kuchechi nao ndatozoenda norukwa musoro but ndatanga ndamboisa mwari pamberi Eh, ndiri munhu anoda mwari zvangu wakanditarisa zviri good ukaita zvekuda mwari zvakanaka eh. unotowana mukomana kuchechi kwenyu kuko unenge uchitoenda ikoko zvikatokubatsira aiwe kuchechi kwedu ava anyatsondiitira mino ukanoda kuiwo kuchechi kwedu ako ungoita mumwe wavo mm, songoenda kumasowe
asi ramuunza uchitaura nyaya dzechindachida ah, kungoziva hangu andaida ah, kungoziva masina ako unonyatsomaita mari bhozi and ndatozotadza kutengesera munhu mauyu unongoona chiro zvawaita hanti ndo maten zigi wayoyo chimboita chimborongedza ah, rongedza pamatotengesera munhu 20 zigi ah, jacob unenge uda kubira vanhu panape ah, chimbogadzira gadzira tumagrapes uto nei nei

Ah, yes. Kwenda uri kuvundire. Uri bo, apana?
Ah. Kona kai bo. Eh. Ko wakachinja musika sei kanda bvunza ka bo ndiko uyu ari kipi zvikanzi akutengesera pamusasa. Problem yako ye one, you do not concentrate. Ah, madzimai.
Ah, yes, zviri sei? Muri sei vamadzimai?
Mushe muri right. Ah, ndiri right, muri sei?
Aiwa, ndiri right. Ah, ndiri bho.
Yakashanda here munamato? Ah, ndiri kunzwa kufara. Musadaro. Ah, eh. ndiye munhu wacho uyu zvakaita madzimai. Baby kochi? Huh? Kochi? Mati ndiye munhu wacho. Eh, ndiye munhu iwe ndakauya nditi madzimai mundi saka takudanana zvakaita. Huh? Kune Jacob chii ukurambei? Kurambe isa yo waindindira ku ku kunengering kuti kuchechi kuti ndi- ndikude.
Kwanti ndaikuda here na Jacob? Baby handimude. Akaita zvekutondiendera somewhere ka.
Yo unonzondodana newe. Why wakaenda kuno kuno? Handina kumboenda ini kwaari. ini. Chii chakaitika?
Ndiye akauya.
Ayewa kuno. sisi ngatimbosiye Jacob uyu. saka imimi madzimai ndinge ah. kuti inini ndikumutibatsire kuti imimi mutore munhu wandiri kuda ndofambira izvozvo manje inini manje makanditarisa inini manje ndine mweya mutsvene saka wotora nini wakadzikama bcause otherwise izvezvi ndousiri kutozombotonga izvezvi panapa handingamboti ndiye kwamuri kuzobatsirwa kuti imimi mutore munhu wandiri kuda munhu wandiri kuda here madzimai madzimai munhu wandiri kuda here ndoameri wamuno madzimai munhu wangu inini ini nokuhakanoti